Salam dostlar. Siz Aýrakly Media kanalyna hoş geldiňiz. Men bu günki wideomda 100-150 ping töweregi işleýän VPN hakynda maglumat berjek. Dostlar, sizden bir zat haýyş etjek. Wideony soňuna çenli görüň. Haýyş sizden. Siz wideony soňuna çenli görmeýäňiz. Soňam VPN-im işleýän ýok. Ýa bolmasa, näme serwerde goýmaly? Haýsy VPN? Şoňa soraglar duş gelýär. Şonuň üçin wideony soňuna çenli görüň. Onda wideomyzy başlalyň. Dostlar, men kanalymy elbetde podpisat ediň, sebäbi men kanalymda ança podpisçikler köp bolsa, 500 ýetse platny VPN-ler goýup başlajak. Ýörite siz üçin platny VPN-ler hem beýleki zatlar hem öwretjek. Meselem, daş ýurt nomeri almak, VPS almak, Ýene-de VPN-siz islendik saýtyňyza girmäni öwretjek dostlar. Bäş ýüze ýeteliň indi. Ýüze ýetdik sag boluň dostlar. At düşi hemme adama. Gepja siz laýk goýamasaňyz onda wideomyza geçeliň. Dostlar bul VPN-niň düzülişine geçeliň. Bul vpn express vpn şweysariýa bolup iş edilýäns express vpn mody to ýest kimde mody barsa şweysariýa bolup iş etsin egerde express vpn mody sizde ýok bolsa meň telegram kanalymdan arkaly ýüklap alyp bilersiňiz dos bul vpn çyk gitmän duruň doslar wideony soňuna çenli görüň elbetde doslar hä iň gyzyklyna geldik nastroýka girýäs ilk başda protokolyny düzýäs ony awto wybro goýýas.

Gerekmejek neme predloženiýamyzy aýyrýas. I gerekmejeklerimizi aýyrýas, gerek däl bular. Eliňizden gelse hemmesini aýyryp goýsaňyz hem bolýar, sebäbi pingiň gowy bolýar. Hança predloženiýany köp aýyrsaňyz ping pes berýär. Öň 200 berýän bolsa, häzir sizde 150 berýär. Dostlar, bularyň hemmesini aýryp çykansoň, soňundan ýene ýakmaly. Gaýgatmaň-a, gaýdyp işlemez zat diýip, ýok. Özüňize minus diýip durun, şony bassaňyz ýene gaýtalandan ýanýar. PUBG oýnaýan bolsa, diňe PUBG-ňi oýna-da, başgalary öçürip goýuň. Indi bolsa dostlar, VPN-iň piňini barlamagyny öçürelim. Munuň üçin hemişeki ýaly ikip.ru saýtyndan barlap bileris. Ikip.ru saýtyna girýäs. Ýokarda skorost internet. Onda soň başlaýas. 3 sekunt ýaly garaşýas. Boldy. Start başlaýar. Ana. Ping 164 157. Ana hakyk ping 157. Indi bolsa Wi-Fi skorost biziň 2 megabit sekundlyk. Munda näçe görkezýär? Görýäňizmi? Wi-Fi skorost hiç hili zyýan ýetirenok. Käbir VPN-lerde bolsa nol ýarym, bir megabiti çenli düşürip taşlamak mümkin. Bu VPN bolsa hiç hili düşürenok. Ikimi iki megabitde berýär. Dostlar men geçenki videomda gören bolsaňyz Elfingli VPN bar diýipdim. Komentarýada-da köp adam ýazypdyr, Elli piňkli bop ýörün goýaý dos. Ýüz bolduk. Sag bol dos. Şol bop ýörün. Baty şo wideonyň içinde eşiden bolsaňyz, ýüz agza ýetsek diýipdim. Ýüz agza ýetmedik, onsoň ol bop ýörüni men goýup bilmedim. Oasis bop ýörün sag bol doslar. Oasis bop ýörün. Şu piňk elli sekiz, altmyş piňk ortalygynda berýärdi. PUBG ýaman gowy. Beýleki zatlarda-da Ping gowy bolansoň gowy açýardy. Emma Türkmenistan muny blok etdi. Häzir işlände gynansakda dostlar. Indiki wideolarymda şoňa meňzeş öpenler goýaryn. Şoň üçin podpisasy laýk goýaly dostlar. Hança siz podpisasyňyz köp bolsa, köp podpisas etseňiz, gowy wideolar şonça-da men tiz goýaryn dostlar. Öpenler öçmänkä. Indi bolsa dostlar, hemişeki ýaly VPN-i Instagram girip barlap göreliň. Bu VPN Instagramy beýleki VPN-lerden hem has gowy açýar. Hiç hili doňanok, zat gatmaýar. Kastosum gowy. Üç wideo girip göreli. Dos onsoňam komentarida kop komentariý gelse kiwi kaşelek açmany öwretjek size. Koprak komentariý ediň we podpisas ediň indiki wideomda kiwi kaşelek açmany. Onsoňam indiki wideomda telegramdan pul işlemani öwredeýin dostlar. Komentariyada ýazyň. Elbetde isleseňiz men telegramdan pul işlemani öwretjek. Gördüňiz ýaly instagram doňanok wideolar gördük. Size gerekli video dostlar podpisasiýa ediň. Ýadyňyzdan çykarmaň dostlar podpisasiýa. Öňe dostlar diňe öňe.